Disaster Management Authority meeting thu chhuak angin PWD Road No Sub Division thi te ten ninga thla hnih sang hnih sawm hnih pali thaw tan ni atang hian vaiva kawn zo hnuai lei min then fai hna hian thawk dawn a ni. A hnuai mi ang hian NH a six Airport Airport Road vaiva kawn zo hnuaia lirthei tlan dan tur chu hetiang hian an ruahman a ni. A lirthei tlan dan tur ruahmanna siamna hian lei min then fai chhung zawng

Chuanin Zingdar sawm atangin chawhnu dar thum tling an block leng a, chawhnu dar thum atangin tlai dar nga thleng an hawng leh ang, tlai dar nga atangin zan dar ria thleng an block leng a, Zan dariat atangin zing dar ruk thleng an hawng leh dawn a ni. Kan hre thei maw? Aw, kan han sawi nawn leng a. Ahh, hemi a lehkha te pawi a tawp lam, video a tawp lamah hian en tur kan han dah tho ang a. Ahh, an blog chhung hi zing dar ruk atanga zing dariat thleng kha an block dawn a ni. Naktuk thaw tan ni ninga February ni nga atangin zingdar ruk atanga zingdariat thleng an block anga an hawng leh dawn a ni. Zingdariat atanga dar sawm thleng an hawng leh ang. Chuanin zingdar sawm atanga chawhnu dar thleng thum thleng an block leh ang. Chawhnu dar thum atangin tlai danga thleng an block leh ang a. Tlai dar nga atanga zan dariat thleng an block leh ang. Zan dariat atanga zing dar ruk thleng an hawng leh ang, an hawng tawh dawn ni. Aw kan hrethiam maw? Engtik lai pawn LMV leh a hnuai lam chu Sakawr tui chhun road ah hian a kal theih reng a, harsatna kan tawh loh nan ah ruahman lawk te hi mipui te kan han hriat tir a ni. Tin, kan han sawi bel leng a, Sakawr Tui Chhun Road lamah hian ni dang aiin lirthei tlan a tam dawn avangin kawngpui dungah lirthei leh bungrua engmah dah pâk phal a ni lo. He thu pêk zawm lo chu Section one seven nine MV Act two zero one nine hmanga hrem theih an ni tih hi kan rawn ti lang a ni vawi nia. Aw ka hlan sawi nawn leng a, Vaivakawn Sakhawrtui Chhun Road ah hian ni dang aiin motor tlan a tam dawn avangin kawngpui dungah hian lirthei leh bungraw eng chiah mah dah leh park phal an lo tih kha a ka hlan sawi nawn leh a, dan phal loh ti lui an awm chuan na taka hrem thei a ni tih kha ka hlan sawi nawn leh a ni chu aw mipui te kan inhriat tir leh a ni chu. Lirthei tlan dan kan han sawi a, hrechiang lo tan helaiah hian thlalak kan han dah dawn a, hengte hi in lo screen shot anga a bikin lengpui kawng te khu lam rangva mual kawng ah nitin a kal thin te tan a tangkai phah nan te leh in lo chhawr theih nan te hi kha han dah dawn a ni, hengte hi in lo chhinchhiah ang a, thlalak te kha in lo en anga in lo chhinchhiah dawn a ni aw. Aw hei ti hian a hmuh awlsam thei nan tiang kan han dah a ni a, he lehkha hi han dah tha ula han zir chiang ula harsatna tam tak khulai kawnga kal thin te tana kan tawh loh nan tiin khan han dah lang leh lawk a ni aw. aw tihian ka han sawi zau leng a helai hi kawngpui chu a ni mai hei. A kawng chak lamah te pawh tui a rawn luang a, a tling leng lung mai a. Khi lai mual pawng khi naktuk zing ti mai ang aw. Febuary ninga zing atangin Hitachiin a rawn laithlo ur ur dawn a, khi lai mual khi a rawn hlai thla dawn a ni. Leichhia zawng zawng mai khi nakin lawka ruah sur a min mai tur kha a rawn hlai thla ur ur dawn a Hitachiin. Rangva mual kawng hi a hnawh vek mai dawn a, China kawng A tlan dan a tlan thei hun chhung te block hun chhung te kan rawn sawi kha a khi khi a rawn hlai thla vek dawn a chuanin helai kawng dunga lei vung awm zawng zawng te kha jcb in kawng thlang lamah rang takin haithla leh zung zung tur khan ruahmanna siam a ni a hrethiam maw. A hna tan hun kha February ninga thaw tan ni a ni. aw video hmasa ang an rawn ti tawh ang a an khi lai a lang tawp ah khian in a balkawni lei lawn tha deuh an siam dawn a ah vaivakuan mzu road kan tih thin kha kan la hria ang a khami an siam dawn a vang khan ah heng leivung kha hmanhmawh taka tihthlak ngai a ni. Balcony siamna kha dal thin a kha thil khan leivung khi an rawn phiar thlâng a, Hitachi'n aa rang takin JCB'n kawng thlang lamah hian a hai thla zar zar mai dawn a ni. Aw helai kawng hi sawi ang khan naktuk zing atang chuan zing dar ruk atangin dariat thleng an block dawn a ni. Kan hre thei maw? Zing dar riat atang chuan zing dar sawm in kar thleng kha an han hawng leng a. Chu chuan in zing dar sawm atang in chawhnu dar thum thleng kha dan thawk leng a. Khami chhung zawng khan kal leh thei dawn lo a ni. Chawhnu dar thum atang khan tlai dar nga thleng an han hawng leng a. Chuta tang chuan a chak leh thlang kha an han chhuat zar zar ang a. An chhuak kim ta maw tiah tlai dar nga atangin zan dar riat thleng kha an block leh a ni dawn ni. Chu min kar chuan han thawk leh ngar ngar ang a. Zan dar riat atangin zing dar ruk thleng kha aa duh hun duh an hawng char char tawh dawn a khang hunah khan aa duh duh dan in luh in a chhuah theih dawn a ni. Kan hrethiam maw? A chhuah leh hun, a chhuah leh a block kha lo zir chiang ula nakina khawlaia hun tam tak hrênga din mai mai te awm lo nan tih khan kan han puang a ni chu aw. Aw hei helai hi, helai hna rawn khawihtu tur te hi ka sawi tawh ang khan video hmasa te pawh ka rawn sawi tawh a. Helai hna rawn khawitu tur te hi PWD Road North Sub Division Three te an ni. An hna hi a tha thei a, a khu lah khuanin helai a leivung rawn tla kha an haithla zung zung dawn a, JCB in rang takin a motor chhuah leh hunah pawh buai lo tur khan a mipui te tana harsatna tam tak siam lo tur khan an haithla zung zung dawn a ni. Aw kan sawi ang khan helai kawng block leh hawn vel dan hi-- Helai kawng siam chhung zawng hian a huam tawp dawn a ni ah tih hun bik siam a ni lo a, helai kawng siam hun chhung khan a huam vek dawn, a huam tawp dawn tih kha khan sawi leh lawk a ni chu.